Croeso yn ôl. Wel, roedd hi'n benwythnos cofiadwy iawn wrth gwrs, ac fe drawn ni'n sylw cyn hir at y canlyniad etholiadol mwyaf cyffroes yn hanes Cymru. Ond cyn hynny, mi gawn ni olwg ar yr hyn sy'n eto i ddod yn y rhaglen heno.

Chwarter canrif yn ôl roedd Cymru ar fin pleidleisio mewn etholiad cyffredinol a oedd wedi'i alw gan y Prif Weinidog Edward Heath. Yng Nghaerfyrddin roedd Gwynora Jones o'r Blaid Lafur yn amddiffyn i sedd oddi wrth Gwynfor Evans o Blaid Cymru a oedd wedi cynrychioli'r etholaeth rhwng 1966 ac 1970. Roedd pawb yn disgwyl iddi fod yn ornest glos ond doedd neb wedi rhagweld pa mor agos fydde hi mewn gwirionedd. Wel yn nhermau gyfarwydd wrth gwrs oedd y ddadl fawr rhwng Plaid Cymru a Blaid Lafur ac oedd y ddadl fawr yn y papyrau yn gyfarwyddyn rhwng Gwynfor a finne a cefnogwyr y ddwy blaid gormod yn mater o ffaith. Edrych nôl ar yr awr oedd e'n oedd e'n gyfnod brwd lle oedd na densiwn mawr, lle oedd na amiguedd, anniddigrwydd, pobl yn gas at ei gilydd. Oedd e'n gyfnod, dydy gwleidyddwyr heddi ddim yn gwybod Dim byd. Beth ydy gwleidyddiaeth? No matter of faith, yndyw e? Dydy gwleidyddiaeth ddim yn ddadl heddi, mae tincran maen nhw ar, ar ymylon gwleidyddiaeth a, ac os o'ch chi'n siŵr beth ydy'r gwahaniaeth o gympleidie yn y dyddiau hynny, o'ch chi'n gwybod beth oedd y gwahaniaethau. Ond, Wisiws? Cynulliad? Fel heddi? Yn y chwe degau a'r saith degau, y Cynulliad A oedd y Blaid Lafur o blaid y Cynulliad? Beth oedd safiad Plaid Cymru? Yr union beth ag mae nawr. Oedd 'na gyfnod o o ddirwasgiad amaethyddol, lle oedd prisiau cynnyrch y ffermwyr wedi cwympo'n isel iawn. Rwy'n credu dyna oedd y cyfnod lle oedden nhw'n gwerthu lloi bach yn Farched Gyffyrddin am Hanner can ceunnog, pack of fags. Reit. Yr un problemau hefyd, efe? Oedd um, ffyrdd a, uh, Sir Gyfyrddin a diffyg ffyrdd Sir Gyfyrddin yn, um, yn, uh, yn uh, bwnc llos cefyd. Dyna beth o'n galw Gwynfor ar y pryd oedd uh, Gwynfor Dual Carriageway. Ond na bryder bod yna ddiboblogi yng nghefn gwlad, ysgolion bach yn cau oherwydd uh, Uno ffermwyr, ffermydd, ac yna oedd yna broblemau cymdeithasol yn deillio o hynny. Dydy'r issues ddim wedi newid. Gwleidyddiaeth sy wedi newid, dyfe, bywogrwydd y peth sy wedi newid.
Roedd i fod yn etholiad agos rhwng Edward Heath, y Prif Weinidog, a Harold Wilson, arweinydd y Blaid Lafur. Ond roedd hi'n mynd i fod yn agosach byth, yng Nghaerfyrddin. O'n i'n deall yn iawn, mae hon mynd i fod yn etholiad anodd, ond o'n i'n meddwl byddai wedi bod ychydig bach yn well nag yr oedd hi, do fe? Dwi'm yn credu bod neb wedi meddwl bod ni'n mynd i ennill yn 70, yn Chwefror 74. Disgwyl dod yn ail da, ac fel digwyddodd hi, dod yn ail eithriadol o dda, ch'od de. Pan mae chi'n Aelod Seneddol, y'ch chi'n gorfod bod yn y Senedd, a wedyn mae'ch cyfle chi i weithio yn yr etholaeth yn, yn fyr iawn, ti'n meddwl. Pan oeddech chi'n ymgeisydd, pan oedden i'n ymgeisydd o 67 i 70 a Gwynfor yn y Senedd, pan oedd o yn y Senedd, oedden ni'n gweithio'n galed yn gyfarfod, dwi'n meddwl, berffaith sicr, pan oedden ni yn y Senedd, oedd Gwynfor yn neud yr un peth. Fel so felly, oedd e wedi bod yn ymgyrchu ers tro, dwi'n meddwl. Os ydw i'n cofio, ymgyrch byr oedd e. ch'mod, byr iawn. Tair wthnos, mis, man mwya. Ymgyrch anodd, caled, bywiog. Ch'mod, llawer mwy o weithwyr nag oedd heddi, yndyfe? fe? Llawer mwy o frwdfrydedd yn helmed cael pobl i gefnogi. Mae, mae'r holl ymgyrch heddi ar teledu bron, ydy e? Wel, dim felly oedd hi yn y pryd hynny. Er oedd teledu yn dechrau dod fewn ac yn uh, cael fwy o ddylanwad a polau opiniwn yn cychwyn a pethau felly, chymod.
Oedd o'n ymgyrch galed iawn a llawer iawn o, o waith cyhoeddusrwydd a, a rhannu taflenni, cyfresi o daflenni ar hewlydd, ar ffarmio, ar uh, yr ochr economaidd ag ochr diwylliannol hefyd. Oedd na ddosbarthu uh, llawer o daflenni, cyfresi o daflenni. Oedd 'na gyfres o hysbysebion ac oedd gyda ni chwarter tudalen, hanner tudalen. Aethon ni i dudalen gyfan yn y papurau lleol y diwrnod gynrytholiad. Chi'n gwybod, yn bersonol oedd y peth, dyfe? Chi'n gwybod, oeddech chi fynd i'r pentrefi, mynd i bob pentre. Chi'n gwybod, oedd gwleidydd yn y dyddiau hynny yn cael llawer mwy o hunan-adnabyddiaeth, adnabyddiaeth yn y pentrefi nag y maen nhw nawr, dyfe? O'ch chi'n gwario eich amser yno, dyfe? Neb yn poeni am y ddelwedd. Chimod, delwedd ydy popeth heddiw, yndyfe? A ydych chi'n ydych chi'n mynd i wneud rhywbeth neu dweud rhywbeth neu uh, bihafio mewn rhyw fodd? Chimod, oedd, oedd yn llawer mwy agored.
Roedd y gweithwyr o bob plaid yn gweithio'n galed drwy'r etholaeth, ond fe gollodd un o brif weithwyr Gwynfor Evans dau ddiwrnod o ymgyrchu a'r cyfle i bleidleisio. Dara nos Fawrth, cyn yr etholiad, fe ges i alwad ffôn o Ruth a Nhad yn dweud bod Mam yn wael a gorfodi fi fynd i'r gogledd bore dy Mercher a galw yn uh, neuadd y sir ar y ffordd neu'n uh, ei ofyn i'r uh, swyddog etholaeth os oedd rhyw siawns i fi allu pleidleisio a fe wedodd e na, doedd na ddim byd allech chi wneud. A wedyn wrth gwrs derbyn hynny a dim yn meddwl rhyw lawer am y peth, un bleidles oedd hi wrth gwrs a neb yn rhagweld beth oedd yn mynd i ddigwydd. Rwy'n cofio
pan ddethon ni i'r Cyfrwy, yndyfe? Rwy'n cofio, rwy'n cofio cerdded mewn i'r Cyfrwy a Roger Thomas yn dod i weld ni a dweud, uh, Rhyw 1,000 sydd ynddi, medda fe. A cofiwch nawr, r'yn wedi ennill yr etholiad cyn hynny gyda tair mil a hanner, on'd yfe? Rhyw 1,000 sydd ynddi, medda fe. Rhyw gwantr fawr ar ôl 'ny, mae 'nhad, o'dd 'nhad yn weithgar iawn yn y dyddiau 'ny, mae 'nhad yn dweud, 'O, mae lawr i 500 nawr, medda hi, on'd yfe? So ni'n deall nawr bod ni mewn brwydr, on'd yfe, chi'n gwybod. y blychau'n cael eu hagor, a maen nhw'n gymysglyd. Chi'n cael syniad bod ardaloedd trefol, ardaloedd poblog yn amlwg wedi cadw'n eitha ffyddlon i Llafur, ddim yn hollol, bod pleidlais y Tori a'r Rhyddfrydwr wedi mynd lawr cryn dipyn, ac yna bod Plaid Cymru yn gwneud yn dda iawn ar arolwg cyntaf, bod ni yn agos iawn yn y diwedd, oedd 'na ddim posib roed Carden sigarét rhwngthyn nhw. Enilles i y tro cyntaf o ddeg. Dwi'n tybio. Rhywbeth felly oedd hi. Wel, gwynfor o garw o'n recount yfe. Enilles i wedyn o bedwar. Rhywbeth felly oedd hi. A wedyn nesa, gwynfor yn ennill. o dri neu bedwar. Ar rybryd yn ystod yy oria man o bore fe ffoniodd y mab o'dd o lawr yn gyfyrddin i ddweud yy ar y cyfrif dwytha bo Gwynfor yn colli o un bleidles. Wel i fi wrth gwrs yn mhleidles i o'dd honno ac o'dd meddwl ma fi o'dd wedi wel wedi bod yn achos i Gwynfor golli yr etholiad o'dd hwnna'n Mae'n sioc aruthrol. Aethon ni dros dau ddiwrnod wrth gwrs. Gwilym Cereldwyn, y Returning Officer yn dweud, wel fedrwn ni ddim mynd mlaen fel yma, ond ffedrwn ni nawr, a gychwynwn ni amser te dydd Gwener.
Yn ystod y dydd, mi ddaeth y person i fewn i'r swyddfa yn heol dŵr a ag amlen a nifer o bleidleisiau Gwynfor yn yr amlen yma. Ag fe eglurodd y person yma mewn rhyw fwth tu allan i dre Caerfyrddin y y diwrnod retholiad, mi oedd e wedi yym sylwi rhywbeth rhyfedd yn digwydd, rhyw bobl mewn oed yn dod i fewn i bleidleisio, swyddog yn y booth yn dweud o rhowch nhw fan'na ac bod nhw wedi mynd draw, ddim i'r bocs du, ond mynd draw i ryw ddesg a rhoi nhw fewn mewn basged. Felly mi ath y person 'ma nôl i'r i'r ysgol yma, dwrnod wedyn, edrych yn y bocs sbwriel a mi ffeindiodd bleidleisiau. a pleidleisio wedi marcio i Gwynfor Ifans pleidleisiad dilys a stamp a popeth arnyn nhw. Ac yna mi mi ddath a'r rhein i'r swyddfa i ni yn y swyddfa i Peter a finna a fe benderfynon ni rhoi nhw mewn amlen a ac o'n i'n cadw nhw yn ymhociad. yn ystod yr y cyfrifon pedwar a phump ag yym penderfynu nag o'n i ddim am wneud dim byd hefo nhw. Wel gychwynnon ni nawr am tua pedwar o'r gloch y prydhawn, pnawn dydd Gwener, a rhywbeth fel hyn ydi nawr, y bleidlais nesa, Gwynfor eto oliw un. Nawr mae fi'n galw am recount nawr te, diawch! A mae Gwilym Pawgyn yn dweud, cymwch bwyd llawn bois, medde fe, mae'n rhaid i ni orffen rhywbryd. Yn gallwn ni ddim mynd mlân a mlân a mlân. So gytunwyd ar system lle bod ni'n mynd i gyfri pob ymgeisydd yn unigol. So maen nhw'n dychwyn gyda, cychwyn gyda'r Tory. Yr un pleidlais Yr un rhif a'r bleidlais gynt. Y Rhyddfrydwr oedd yn drydydd. Yr un pleidlais. Nawr, ro'n i'n meddwl, wel, dyna ni. Yn ail o'n ni, nawr, un tu ôl Gwynfor, dwi e? Yr un pleidlais. O, oh, diolch, fi wedi colli o un. Rhaid, maen nhw'n cyfri Gwynfor. Ac nhw'n dod i ben a cyfri Gwynfor. Ac mae yna berson yn cefn y neuadd, yn droi llaw i fyny. Ewch gyda dwrw mawr adre. Beth oedd cyda fe lle? Yn bwndel, rwy'n cyfrin nhw hanner cant oedd nhw, bwndel eir o hanner cant. Yn bwndel hanner cant i Gwynfor. Dwi'n bod 47 oedd yno.

165. Wel, yn sicr ar ôl y pum cyfri, um, mae'r mwyafrif o dri wedi ddod i weithio yn gyletach na wedi gweithio o'r blaen, os ydy hynny'n bosib. Yn y dyddiau hynny, oedd bobl yn gwisgo siwt eon, chwarae siwt, siwt eon iawn. Ac am beth i weithiau, mae'n rhaid i'r gyfaddau, o bosib bod ni'n edrych fel second hand cars yn ymwneud. So'n credu, oedd ni'n ffito'n iawn, nag oedd ni? Oedd ni'n edrych fel sef wedi Mwy can benthyg i wrth berson ond hanner yn size i, dyfe, fel sa fi'n dlawd, chi wybod, dyfe. Ond dyna fel oedd i chi'n gweld, oedd bobl yn gwisgo dillad rhyfedd, a crysau rhyfedd, ac oedd y coleri fel coleri ceffyl, chi wybod, nhw'n goleri mawr, oedden nhw.
Mae rhywbeth gyda ni i'w ddangos. Mae yna fudiad ardderchog yma nawr. Welodd neb erioed cystal gweithwyr. ac sydd gen i fan hyn. Maen nhw'n gwmni mawr ac maen nhw'n gwmni cwbl ymroddedig. Ac uh, nhw sy'n mynd i ennill, dos gen i ddim amheuaeth ynglyn â hynny. Mae'n etholiad yn dod yn fuan, wrth gwrs, ac mi enillwn ni hwnna. Dos ddim amheuaeth o gwbl gen i am hynny. Y gallan ni fod wedi ennill yr etholiad yna. Ond erbyn y pnawn, oedd pawb yn gwybod bod uh, mwyafrif Wilson mor dene, os oedd mwyafrif ganddo fo, os dwi'n cofio'n iawn, A byddai'n sicr byddai etholiad arall cyn diwedd y flwyddyn neu fewn ychydig misoedd. A byddai'n well i Gwynfor Evans fod wedi colli o dri yn Chwefror fel y byddai fo yn amlwg yn gallu ennill yn ysgubol yn yr ail etholiad. Ond ni'n gwybod nawr bod y pressure mlan, dyfe? Chi'n gwybod, unwaith i chi, unwaith mae Plaid Cymru yn dod yn ail mewn sedd fel Gyfyrddin, mae'r cyntaf mewn twbl. oherwydd mae pobl y pedwerydd a'r trydydd plaid yn gwybod beth i wneud os yw am cael gwared ohonoch chi, yndyfe?
Pawb yym oedd ag unrhyw gydymdeimlad â Phlaid Cymru wedi gwneud yn sicr bod gynno fo bleidles, bu'n oedd hi'n bleidles ffos neu yn rhyw cael rhywun arall i bleidleisio drosto fo.
Ac felly, ym mis Hydref, roedd yn ddisgwyl mawr am ganlyniad yr etholiad yng Nghaerfyrddin. Roedd y dre ma'n llawn, roedd y sgwâr ma'n llawn, roedd pob stryd oedd yn rhedeg i'r sgwâr hefyd yn llawn, a ddor mor fawr ac mor dyn nes bod e'n beryglus i fywyd pobl. Ac fe gafodd yr arlygwr ffisio, wrth gwrs, y syniad disglair iawn o arwen y bobl mewn can. A dyna lle bie.

Wrth gwrs mae pob un yn gyfrifol nabod i oherwydd bod fi'n canu yn y, yn y core yma ac yn gadeirydd pwll yn bod yn A'r cof sydd gen i yw mynd allan a'r dorth allan yn gweiddi Gwynfor yn gweiddi ffisiar, ffisiar, ffisiar. Do'n i'n canu am ryw awr a hanner.
Gwynfor Richard Evans, 3,000 ar hugain.
Tua rhyw wythnos cyn diwedd etholiad hydre 74, ni'n gwybod bod wedi gwella. Fe wnaethais i ymgais am swydd arall. Fe ysgrifennes i am rhywledd gais, Ond fe ddyfodais o ddim rhaid i fi ddod i y cais i fewn hyd y bore dydd Gwener ar ôl y nos iau yr etholiad. So peth cynta nethes i dydd Gwener, nid poeni bo fi wedi colli'r etholiad y nosweth cynt, ond i fynd ar swydd, y cais am y swydd yma fe gefes, geses i yn y diwedd. y bore ar ôl hynny. So dyna faint o'n i'n gwybod bod y peth yn mynd i ddigwydd. Ac yn y Senedd nesaf yn Westminster, fe fydd gan Dafydd Wigley a Dafydd Elis Thomas gwmni.
Ond mi fyddai'n wir i ddweud fod llawer iawn o Ryddfrydwyr a Thorïaid wedi troi atoch chi y tro yma, er mwyn cadw Gwynoro Jones allan. Wel, all neb wadu i fod e'n ddigon tebyg fod nifer ohonyn nhw wedi troi, ond ddim yn unig aton ni, cofiwch, achos mae'r bleidlais Lafur wedi codi, er ein bod ni wedi ennill tir yn ôl helaeth yn y mannau cryfaf sydd gan y blaid Lafur, o ble maen nhw wedi tynnu? Wel, dwi'n credu bod y rhai mwyaf ceidwadol ymhlith y Rhyddfrydwyr wedi mynd at Lafur, a'r rhai mwyaf radical wedi dod aton ni. Mae chi enghraifft o rhywbeth fel yma nawr. lle mae yr headline yn dweud bod yna wahaniaeth mawr rhyngddon ni. Ac ar y pryd, o'n i'n timlo hwnna, chi'n gweld, reit? A dyna di pressure pleidiau, reit? Oedd hi'n ddisgwyliadwy fod rhywun fel fi yn cymeryd agwedd y Blaid Lafur yn gyfyn yng ngherbyn y Blaid Plaid Cymru, chi'n gweld, yn ei gerbyn nhw. Ac oedden nhw'n rhan o'r gyfundrefn. Fel mae tymor ffaith. Edrychwch i dros cwarter canrif ar bethau rydw i wedi dweud yn y saithdegau a'r wythdegau ar ôl Gaerfyrddin, wedi llawer agosach ein gilydd, ac wi wedi dweud e, o, cannoedd o weithiau ar radio a theledu. Mae gyda fi edmygedd mawr o Gwynfor Evans, ynde. Ac, er, oedd yr headlines yna. a'r pethe ddwedwyd yn yr holl bethe yma yy wedi creu atgasedd mawr rhwng cefnogwyr, pleidleiswyr, a hyd yn o'd ambell dro rhwng Gwynfor a finne, yndyw e? Mae e'n bell o le erbyn hyn. Uh, chi'n gwybod, uh, mae e'n ddyn i'w admygu, ac mae e'n ddyn i'w barchu, ac mae e'n ddyn i'w gofio.
Wel, fe arhoswn i efo'r 70au am rwan, a chael golwg ar rai o bigion mwy y